Үзе әйтмешли, бик күп сөйләшүче кеше. Ул, театрыбызның артисты Сиринә Мифтахова. Сәлам, Сиринә! Сәлам, Лизза!
Ничек хәлләрең?
Бүгенге көн, Аллага шөкер. Яхшы. Ниләр белән эшлисең, ниләр белән янып йөрисең, кайларда син? Эштә, спектакльләр.
Репетицияләрдә.
Репетицияләр.
Сиринә,
Безнең тапшыруыбызның кагыйдәләре белән сине таныштырып тору инде кирәкмәс дип уйлыйм, ләкин шулай да әйтеп узам. Син инде алдагы чыгарылышларны бәлки карагансыңдыр. Мин сиңа ун сорау әзерләдем. Әлеге сораулар бары тик сиңа һәм синең шәхси тормышыңа гына кагылышлы сораулар. Һәм биредәге сорауларга бары тик син генә җавап бирә аласың. Һәм иң мөхиме, син аларга дөрес итеп җавап бирергә тиешсең. Бары тик дөреслекне генә әйтергә тиеш буласың. Ләкин әлеге сорауларга күчкәнче,

Беренче артист кем? Сезнең артист туганыгыз бар? Әйе, Рифат Әхмәдиев.
Э, безнең артист Рифат Әхмәдиев, әлбәттә, синең туганың. Э, Сиринә, синең э, әле син яшь булуыңа карамастан инде бирәм шундый сорауны, балачагың ничек үтте? Син үзеңне бәхетле кеше дип саныйсыңмы?
Мин бик бәхетле кеше, мин тулы гаиләдә, тулы тәрбияле, дөрес тәрбияле гаиләдә Туып үстем. Һәм инде кайсыбер вакытта мине шелтәләсәләр дә, әти-әниләр әрләсәләр дә, дип әйтим инде. Дөрес, әрләнгән икән дип уйлыйм бүгенге көндә. Әйе.
Ә апаң, бертуган апаң Миләүшә, бүгенге көндә сиңа Ул апамы, дусмы? Бүгенге көндә сезнең мөнәсәбәтләрегез нинди? Бүгенге көндә ул минем әйтергә кирәк сулар хавам. Мин аны шулай дип әйтәм. Теге Чиләктәге ике тамчы су булса, менә шуны берләштерүче без шундый э, якын туганнар. Мин һәрбер эшемне дә аннан башка э, башламыйм. Ул аның киңәшләре белән, ул ничек әйтә, теге торып тора әле дигәндә дә мин инде кызурак, ә апа тынычрак. Ул без икебез ике төрле, әйтерсең теге ике Гаиләдән ике төрле кеше. Ул мине суытучы, мин ут булсам, ул мине әзрәк басып торучы кеше. Менә бит ничек, бер-берегезне якын итеп яшисез. Әйе, Аллага шөкер.
Яхшы.
Әлмә театрына килеп керү тарихын әзгенә сөйләп алыйк. Син кайда укыдың? Мин Казан театр училищесының эстрада бүлеген тәмамладым. Рөстәм Фаткуллин, Мулланурович курсын бетердем. 2014 нче елның 8 нче август көнендә тәүге мәртәбә Әлмәт татар дәүләт драма театрының Көннәрен дә хәтерли.
Хәтеремдә 8 нче август көне ул, гомумән, сигезле саны минем өчен ул теге, ничек дип әйтелә, урысча әйткәндә, бесконечность бит инде. Туган көнем 8 нче март, эшкә килгән көнем 8 нче август, өйләнешкән көнебез 8 нче август Айрат белән, балабыз туган көн 8 нче июнь. Һәм бөтен әйберләр безнең бары тик сигезе белән бәйле. Кара ничек? Әйе. Синең машина... бәхетле саның.
Әйе, машина алган көндә безнең 8 август көне менә шулай теге. Туры килә. Бу шулай туры килә. Туры килә.
Без аны теге. Кара ничек кызык икән.
Әйе, э, Сәйдәш белән больницага эләккәндә дә гин 8 палатага эләккәч, мин инде күзем белән. Бу бит. Бу безнең сан. Бу бит безнең сан. 8 палата нәрсә соң инде бу дип шулай иткән идем. Әйе.
Яхшы, Сиринә. Әйдә, хәзер әзерләгән сорауларга күчик. Син үзең аласың, кычкырып сорауны безгә укыйсың һәм җавап бирәсең. Әгәр дә син ниндидер сәбәпләр аркасында җавап бирә алмасаң, я булмаса җавап бирәсең килмәсә, әлбәттә, мин бу сорауга җавап бирмим дип Сорауны читкә куя аласың. Бөтенесен дә ярыймыш. Бу сиңа бонус, хатын кыз булганың өчен. Мин егетләргә алай итмәдем. Кайнанаң белән бүгенге көндә син нинди мөнәсәбәттә? Кайнанам белән бүгенге көндә Аллага шөкер. Без кыз белән әни кебек, менә нәкъ шулай, ничек бар шулай. Моңа кадәр әлбәттә булгалады, каршылыклар булгалады. Э, ул инде була торгандыр дип әйтәм. Чөнки Син киләсең башка тәрбия белән һәм өйрәнергә тиешсең башка тәрбияне һәм андагы башка төрле э, кагыйдәләрне. Ә мин инде ул кагыйдәләргә буйсынучылардан түгел. Ишектән керүгә, ничектер шулай никах укылганнан соң инде килен дип әйттеләр дә, мин бу ишекне килен булып ачып кермәдем. Я миңа исемем белән әйтегез, я кызым, кызым диегез. Әйе, шул көннән менә кызым дип э, әйтә. Аллага шөкер, ә бүгенге көн мөнәсәбәтләрен мин Аллаһ Тәгаләм күпсенмәсен. Әни белән иртә белән бер шалтыратышабыз, обедта шалтыратышабыз, кич белән йокларга ятканда. Әле алай сөйләшкәннән соң да хәлләрең ничек, хәерле төннәр дип язып җибәрә. Аллага шөкер. Ә менә бу алдан булган ниндидер аңлашылмаучанлыкларны син үзеңнең аркаңда, үзеңнең туры сүзлелегең аркасында дип әйтәсең, әйме? Әйе, туры сүзлелегем.
Э, яраклашырга кирәк дөньяга башка гаиләгә яраклашырга кирәк ул тормыш тәҗрибәсеннән килә торгандыр инде әйбәт булам дип кенә әйбәт булып булмый әйбәт булып булмый һәм бүгенге көндәге сезнең э, яхшы мөнәсәбәтләрегез ул э, вакыт белән килгән вакыт белән хезмәтеңнең төрле сынаулар белән килгән әйбәт яхшы рәхмәт читкә куябыз да икенче сорауны алабыз
Айрат Мифтахов сиңа кияүгә чыгырга тәкъдимне ничек ясады? Бу бик гади һәм шул ук вакытта бик серле иде. Ул Диләфрүзгә дүрт кияү спектакле иде, хәтерләсәң. Ул беренче май көне. Мин Ризван белән Динар Хөснетдиновның бүлмәсендә, Ризван белән утырган вакытта, Рузилә. Бу бит мин спект премьерага килгәч, спектакль Әйе. карарга. Син Егерме- Ризванны карап торган Әйе, идең. 24 нче апрельдә э, булган иде премьерасы. И карыйсым килә дигәч, мин инде Ризван бит инде ул теге Кечкенә иде. кечкенә, ул ничә генә айлык, дүрт айлык булган, Әйе, әйе, бик шул тирә бәләкәй. булган. Э, Шул вакытта Рузилә әйтә, чәчне ясарга кирәк, дим. Әйтәм, ни, Ризә, мин хә, минем чәчне ясап менәм мин, дим инде. Ә анда инде Тулырга ничә генә минут калган спектакль башланырга. Шуннан төшеп киләм, э, безнең театрның э, сәхнәгә керә торган якта, әгәр дә карасаң, э, уң ягында дип әйтик инде, бәләкәй генә бер фойе бар. Шул фойеда ниндидер кеше басып тора. Киләле монда, киләле монда ди инде. Ерактан күрмим. Минем бер гадәтем бар, мин ерактан күрмим. Мин кирәккәндә күзлек кия торган кеше. Барам инде, ышанып, Айратның тавышын ишеткәч тә инде. И басып тора. Нәрсәдер аяк теге ике аяк арасыннан бер таяк чыгып тора. Нәрсә эшләдең инде син мин әйтәм. Мин ди нәрсә соң инде бу дим инде. И шунда тезләнеп, син миңа кияүгә чыгарга ризамы диде инде. Эш арасында гына. Эш арасында гына тиз генә инде безнең гел шулай булды инде. Э, мин әйтәм, юк дип әйтергә вакыт булмады. Вакыт та булмады.
Анда инде юк дип әйтеп торуның кирәге дә юк иде. Э, шул мин чинап җибәргәнмендер инде. Ул тәкъдим ясаганын теге бәхетле итеп, шул хәтле итеп күрсәтерне минутларында Динар Хуснутдинов чинам әле дип бер генә кычкырды. Ул синең чинавыңның сәбәбен белмәгән инде. Белмәде. Сәбәбен белгән булса, ул инде үзе дә килеп җитеп сезне котлаган булыр иде. Белмәгән иде.
Менә бит ничек кызык булган. Ә без беребез дә бу турыда белмәдек вакытында. Күрәсеңме ничек? Менә шулай.
Серле булган бу чыннан да.
Серле, гади һәм серле.
Рәхмәт.
Тагын берсен алыйммы? Барысын да. Режиссердан үзеңә роль сорап алганың бармы? Бу минем гадәти яшәү рәвешем. Әлбәттә бар. Бар. Гадәти яшәү рәвешем. Э, күпләрегез күргән, күпләрегез белгән Агыйделнең ар ягында спектаклендә мин әни ролен башкарам. Шул рольне мин э, үзем сорап алдым. Һәм инде ул Айра Табыш Ахманов, Башкириядән, безнең дә сезнең белән эшлисебез килә әле дигәчтен, теге сорап алуда түгел инде ул, менә шулай дип әйткән иде. Нәкъ шул рольне түгел, гомумән эшлисебез килә дигән. килә диде. Шуннан роль сорап теге миңа бу рольне бирегез әле, эшлисем килә дип кердем. Менә соңгы чыгарган дөм Спектаклендә Маринка образы шулай ук э, списокта үземнең булмагачтын, нишләп мин юк икән дигән теге. Менә ул үҗәтлек, ул әрсезлектер инде бер уйлаганда. Бәлки ул минем кирәк әйбердер ул. Кирәк әйбердер ул, э, тем более театрда дип әйтик инде. Сорагач, сорамаган балага имезлек каптырмыйлар дип әйтик инде. Шул кереп, э, режиссер белән күрешкәннән соң, ул үзенең фикерен әйтте, мин үземнекен әйттем дә и Сез эшләп киттегез. Әй, эшләп киттек. Маринка образы шулай туды. Э, бу синең, син бит инде әйттең, бу минем э, яшәү рәвешем. Син э, бу әйбергә вакыт белән килдеңме, әллә синең ул баштан ниндидер иҗади әрсезлек кирәк дигән принципмы? Юк,
принцип түгел. Бер, ике, өч, Ел көттем. Аннан соң башкаларны күзәттем. Гомумән, театрда бар бит инде ул. Әйе. Аннан соң, нигә әле мин дә бу әйберне эшли алмыйм? Мин дә эшли алам бит моны дигән. Әйе, адым ясап карамаска дигәч, ул эшли икән бит. Әйе.
Булды, рәхмәт. Мин канәгать синең җавап белән.
Төгәл җавап бирәм.
Төгәл җавап.
Үзеңне күп сөйләшә торган кешегә саныйсың, әлбәттә. Күп сөйләшәм. Бер сорауга ун җавап әйтергә мөмкинмен. Һәм инде кирәккәнне дә сөйлим, кирәкмәгәнне дә сөйлим. Ник дигәндә, әгәр дә ул кешегә кагыла икән, мин аны э, дөрес түгел әйбер була икән, мин аны әкрен генә җиткерәм. Синең турында шулай әйтәләр бит, син аны ишеткәнең бармы дип әйтәм. Мин гадел кеше. Әйе. Минем бөтен әйбер ялганны гомумән җенем сөйми. Кирәк вакытта ялган кирәктер ул, ә менә э, күзгә карап, синең белән, синеңчә алар белән аларча булган кешене мин кабул итә алмыйм. Театрда мине шулай дип тә уйлый торганнар, күп әйберне миңа әйтми торганнардыр, әмма дә ләкин миңа кагылган берәр әйбер була икән, ул шушы Ленин мәйданында әйтелә икән, мин театр эчендә булам икән, мин аны ишетәм.
Шәп җавап.
Киләчәктә театрны нинди итеп күрәсең? Киләчәктә театрны бүгенге көндә инде ул бик алга киткән театрлар булып санала. Әлбәттә, әгәр дә Әлмә театрына карасак, Әлмә театры барлык театрлардан да үзем эшләгәнгә генә дип әйтмим, мин күп спектакльләрне караган, э, карарга тырышкан, э, бүгенге көндә барлык театрларда да булганмындыр дип уйлыйм инде мин. Э, шул ук Камал театрлары белән чагыштырганда да ул бер үк адым булмаса да, ярты адымга алда бара. Ә, ник дигәндә, Әлмәт татар дәүләт драм театры, ә, Камал академ театры. Менә исеме белән генә. Ә, театр безнең чәчәк атача. Театрның киләчәге зур, ә, чөнки җитәкчеләре ә, бүгенге көндә без дип тора торган, ә, яшьләребез өчен янып тора торган, бер көнне дә читкә куймый торган, Аллага шөкер, бүгенге көндә ә, җитәкчеләр белән дә, килгән режиссерлар белән дә иңгә-иңне куеп эшләгән Труппа ул беркайчан да югалып калмаячак. Театр яшәячәк. Әлбәттә, менә э, әлбәттә синең сүзләрең белән килешәм, Сиринә. Ә менә хәзер ничек итеп дөрес итеп бирергә? Театр чәчәк атачак, э, җитәкчеләр э, яхшы булганга, моның өстендә эшләгәнгә дип әйтәбез бит инде. Әлбәттә, күбе бер җитәкчедән тора. Ә менә бүгенге көнгә яшь театрны Безнең Фәридә Бакисовна театрыбызның искиткеч тоткасы, терәге дип әйтәм инде. Ул һәрвакыт эзләнүдә, һәрвакыт эзләнүдә һәм теге чорда эшләгән кеше буларак та һәм бу чорны да ул ничек тә тоташтыручы булып тора. Ә менә син ничек уйлыйсың? Театрны гомумән режиссерлар алга җибәрүче. Чөнки спектакльдән башка театр тулаем яши алмый бит инде, әйме? Менә режиссерның яше Аның теге чор кешесе булуы, бу әйберләргә йогынты ясыймы? Менә бүгенге көн спектаклен теге чордагы режиссер куя аламы дигән сорауга. Бүгенге көн. Современность дип әйтәбез. Әйе.
Теге, әгәр дә ул шул ук теге заманда калмаган режиссер булса. бүгенге көнгә яраклашкан булса, ул аны үз өстендә эшләгән.
Әйе, үз өстендә эшләгән режиссер булса, эзләнүчән булса, ул аны алып бара алачак. Яхшы, рәхмәт.
Менә шулай. Улыгыз Сәйдәшне нинди кагыйдәләр буенча тәрбияләйсез? Ярамый, тимә, алай барма, анда карама, юк, э, торып тор. Бу сезнең кагыйдәләр. Бу безнең кагыйдәләр.
Ул аны үзе дә белә. Э, Сәйдәш э, кә ике яшьтә өч ай булганда мин эшкә чыктым, бик бәләкәй иде. Гримеркада утырып тора иде һәм утырып тора бүгенге көндә ярый әле ул телефон уйлап тапканнар, ярый әле ул рәсем ясарга өйрәткәннәр. Карандашлары бар. Э, Сәйдәшне бер без генә тәрбияләмибез, театр белән тәрбиялиләр. Сәйдәшнең үги әтиләре дә күп, үги әниләре дә күп. Ә менә син әйттең тегендә барма, монда йөрмә. Э, бу ниндидер комплекслар киләчәктә китереп чыгар дип уйламыйсызмы сез? Юк, ул бик иркен кеше. Ул аны тыңлыймы әле ул? Торып тор дигәнне, әйе. Ул бик сирәк очракта. Спектакль вакытында ул утырып тора. Ә үзенекен эшләмәсә, инде ул сәйдәш булмый, сәйдәшне бөтен кешеләр белә. Ә э, башка ниндидер түгәрәкләргә берәр кая йөртәсезме? Ә, Әлегә э, театр, ой, театр булды инде. Театрдан кала. Театрдан кала.
Театр, әлбәттә, ул тормыш түгәрәге. Театрдан кала Сәйдәш э, 47 нче номерлы балалар бакчасында тәрбияләнә. Һәм инде анда ул вокал белән шөгыльләнә, английский буенча. Шунда түгәрәккә йөри. Шунда түгәрәккә йөри.
Яхшы, рәхмәт.
Так, дүртәү. Улың Сәйдәшнең артист булуын теләр идеңме? Сәйдәш моны үзе теләсә, мин каршы килмәс идем. Аның ул, белмим инде, ул икебездән дә җыган талант кешесе дип әйтим инде, ул аңа нәрсәдер өйрәтергә дә кирәк түгел, ул ничек бар, шулай э, сәхнәгә чыгуга ул инде үзен күрсәтә белә, җылар урында җылап җибәрергә может. Ул ул аны э, әлеге әлбәттә теге аңлап эшләми аңлап эшләмидер Әйе. ләкин киләчәктә бу әйберләр бетер дип уйламыйсызмы сез менә ничектер ул аны балалыгы белән эшли ә киләчәктә аны нинди профессия кешесе булып күз алдына китерәсең син мине үзең? Мин аны белмим, управляющий ниндидер бер ни кебектер инде ул. Начальник. Начальник кебек. Э, шундый итеп күз алдыма китерәм, әмма ләкин ул кем буласың дигән сорауга бүгенге көндә артист дип җавап бирә. Әлбәттә. Ул шулай күрә.
3 яшендә дә шул ук сорауны биреп караган, хәзер бит инде әзрәк аңлый. 6 яшь тула бит инде дип уйлыйм бит инде. Юк, барыбер шул ук дип бара. Ну, мин үземчә инде Артист булам дисә, мин каршы килмим. Нишләптер ул Сәйдәш исеме үк, теге исеменең җисеме дип әйтим инде, мәгънәсенә килгәндә, царь дигәнне аңлата. Бәлки җитәкче булыр. Җисеме туры килер. Әйе.
Ә менә театрда тәрбияләнә, күп вакыт театрда була. Була инде, мин үзем дә беләм бит аны. Була дип әйттең дип әйтеп тормыйм. Син ничек дип уйлыйсың, менә бу Сәйдәшнең сәхнәдә ничектер читенсенеп тормавы, оялмавы, нәрсә кушсалар, шуны тиз генә эшләп куюы, бу сездән күчкән ниндидер талант микән, әллә ул күреп, шушы мохиттә тәрбияләнеп өйрәнде микән ул әйберләргә? Менә монысы авыр сорау. Мин менә үзем Сәйдәшне ничектер, син әйтмешли теге менә барма, нитмә, утырып тор, ятма, тимә. Менә мин аны, миңа Сәйдәш, мин аның кечкенә вакытын да хәтерләмим. Менә хәзер ул нинди? Менә ул каяндыр килеп төшкән. Һәм менә ул шундый. Менә мин аның гел хәтерләмим, ничектер кечкенә булып нәрсәдер ярамый дип йөргәнен, ничек утырып кына торганын. Ул сәйдәш, сәйдәш инде ул менә. Э, каяндыр килеп төшкән тиз үсү аның дөрес инде теге күзгә күренеп тиз үсә инде сәйдәш э, сау гына булсын инде э, ә бу талант аның бәлки үзеннәндер дим чөнки бәләкәй вакытта әле театрга килмәгәндә Мин инде сузыбрак җырлый торган әти, мин бит инде авылда булдым күбесенчә. Айрат, сез авылга кайтмыйсызмы әле дип кайтарып куя торган иде Бәлки ул бездән арып та киткәндер инде, арып та киткәндер, эше дә күп иде инде. Шуннан өйгә авылга кайткачтан әти безнең гармон уйный. Гармон уйнаганда озынрак җырлар җырлады инде, озынрак ниләр ниткәндә, ул бит әле анда күрми иде. Инде ул теге ана карынында вакытта ук белгәндер дип әйтәсем килә. Ул ничектер шулай килгәндер. Шундый инде ул. Нәсәйдә шундый. Шундый, яхшы рәхмәт.
Монысы нинди сорау икән? Театрда дус дип санаган кешең бармы? Бар, икәү алар. Бер саның син. Эй, рәхмәт. Әйе. Берсе э, костюмер бүлегендә эшли, Гөлназ. Фамилиясе Рахматуллина. Дус. Дус. Дус ул э, синең өчен минем өчен дус.
Мин төн уртасында гәрдә сезгә шалтыратып, берәр нәрсә сорыйм икән, сез юк дип әйтмисез. 40 төрле җавап тапмыйсыз. Әйе, ярар. Э, менә мин шулай дип уйлыйм дуслыкны. Э, Айрат инде ул дустан артып киткән кеше бит инде. Менә мин шалтыратам икән, менә шундый әле хәлләр дип. Син мине тыңлыйсыңмы? Син миңа җавабыңны әйтәсең, үзеңнең әйбереңне әйтәсең, фикереңне әйтәсең. Мин һәрвакытта да синең белән бүлешәм, менә Гөлназ белән бүлешәм. Э, бар минем дусларым. Беләсеңме, мин сиңа нәрсә әйтәсем килә? Син менә хәзер дус дип санаган кешеләрем бар дигәч, дус була белү ул бит әле э, үзеңнән дә тора. Дус белә беләсеңме син, була беләсеңме син, юкмы? Һәм мин сине дус була белә торган кеше дип әйтә алам, чынлап та. Без инде хәзер бөтен тамашачыларга без дуслар дип кычкырып әйтәбез. Мактанып утыру түгел. Әйе. Чынлап торып та, театрда дуслык юк дип әйтәләр. Менә аның белән дә килешәм. Әмма дә ләкин минем театрда дусларым бар. Дусларым бар. Дуслар күп була, әмма якыннары, мине аңлый торганнары, мине читкә этәрми торганнары, минем турында начар әйтми торганнары. Мин хәзер караучылар әйтер инде, мин минем дә Сиринәне беркайчан да начар дип әйткәнем юк. Ә, әйткәнегез юктыр да инде, гафу итәрсез. Ләкин ә, сорау да бар иде, Сиринә күп сөйләшәме? Теге күп сөйләшә. Әлбәттә күп сөйләшә. Миңа кагыла икән, ырмаган сукмаган җиргә мин җавап кайтармыйм. Әмма дә миңа тия икән, мин әлбәттә Эндәшмичә эндәшмичә тормыйм. Әйе, яхшы. Ә менә бу дуслык э, темасына Син э, ничек карыйсың менә безнең театрда, безнең театрда түгел, гомумән менә иҗатта әйтәләр бит, дуслык юк, син үзең дә әйтеп киттең, әйме? Бу нәрсә белән бәйле икән? Бәлки э, безнең иҗат кешеләре нык ачык булып, сорасалар да, сорамасалар да фикереңне әйтү белән бәйле.
Без җир кешеләре түгел бит, Ристә.
Без э, җир кешесе булсак, без төптән уйлар идек. Без нәрсә әйтәбез, шуны Башта уйлыйсың, аннары әйтәсең. Әйе. Ә бездә киресенчә була күп вакыт, әйеме? Әйтәбез, аннары гына уйлыйбыз. Ник әйттем инде? Без җир кешеләре. Эмоцияләргә бирелеп.
Әйе. Театрда шунлыктан э, дуслык мөнәсәбәтләре дә сакланып кала алмый. Әлбәттә, берәү алга китеп, көнчелек тә бардыр инде ул. Көнләшмичә иҗат итеп булмый. Әлбәттә, конкуренция булырга Конкуренция булырга тиеш. Ул эшләгән җирдә, бөтен җирдә дә Мин алгарак китәм дигән җирдә дә булырга тиеш. Әлбәттә.
Күрдегезме? Без Сиринә белән икәү әйбәт, башкалар начар. Рәхмәт Сиринә, киләсе сорау.
Сабада әдәби марафонда Низак нәрсә? Укып бетте. Сабада әдәби марафонда Низак нәрсә аркасында чыкты? Әлеге дә баягы гаделсезлек. Бирсәләр биреп алам, бирмәсәләр талап алам. Миңа тиешле икән, мин аны алам. Ә сиңа тиеш икәнен, аның Кайдан белергә соң менә? Ул бит инде беренче турда чыкмады низа, ул бит өченче турга барып җиткәчтен э, кемнеңдер Кемнән сөйлә әле ул турда башында. Ничек ничек булды ул хәл? Сабага э, иң соңгы ярышта катнашучы буларак дип әйтим, конкурсант буларак барып кердем инде. Иң соңгы көндә генә шигыремне яздырып интернетка куйдым. Катнашам дип инде. Шуннан карыйм, списокта 8 номерда мин торам. Менә тагын 8 номер. Әйе, карап.
Әйе, 8 номерда мин торам. Без анда 16 кеше катнаштык. Э, списокта 24 кеше булса да, э, шулай барып кердем. Катнаша башладык. Беренче турны үттем. Беренче турны үткәндә мин э, Әгерҗе районыннан бер апа белән Көч сынаштым. Әйе. Күренеп тора иде, ул инде шул турда төшеп калды инде, рәхмәт. Мине алга чыгарган өчен. Икенче турда тугызынчы сыйныф баласы, ә мин профессионал. Әйе. Башта каршы килдем, әмма дә ләкин беренче турда мин аның сөйләгәнен карап тордым. Миннән әйбәтрәк сөйли. Әйе. Миннән игенче турында шигырь сөйләде. Ул игенче шигыре минем менә күңелемдә һаман да әле. Инде аңа ике ел вакыт үтеп китеп бара. Э, ул матур сөйли. Ярар, катнашып карыйм. Тагын икенче турга мендем. Ул арада монда э, хәбәр итеп торам әле, мин икенче турга үттем, беренче турны үтеп чыктым, шулай дип инде. Өченче турга, өченче турга эләккәндә жирәбә белән барасың, нәкъ көрәшчеләр кебек сөлге тотабыз. Шунда эләктем э, Түбән Кама театрыннан Нурсана Хусайнова белән. Артистка. Артистка. О, ни дип әйбәт бит, өченче турга. Әйе, әйе. Моның белән ләгү. Шуның белән шигырь сөйләдек, ә безне исемен оныттым. Ибрахимов театр училищесында Рушаня апа Ибрагимова укыта иде бит, менә аның тормыш иптәше, язучы. Шул Бәяли. Хәм белән хәм хәрефләрен бутаулар булды. Ярар белән ярамый дигән сүзләр булды. Ну, шагыйрьләрчә сөйли. Бу синең тарафтан.
Минем, минем, син шулай сөйләгәнсең. Мин шулай әйтәм, мөмкин түгел. Мин игътибарлап мин әйтәм. Җиһангир дип сөйләде, мин әйтәм. Моны әйттем, моны әйттем, хәмем дә булмады. Мин килешмим. Мин яңадан батл сорыйм дидем. Э, чөнки кырыемда басып тора алып баручы Фәнис абый Җиһаншин. Ул әйтә, нәрсә торасың, бар, бар, бар торасың, син бит сирне. Ул бит инде мине белә. Мин бардым да шулай батл сорыйм дидем. Әйдәгез алайсам, менә э, ни Ркайл Зайдулланың шигырен укыйбыз ди инде. Мин, миңа сайлап бирделәр шигырьне, бер карауда ук укыдым. Ул шигырь Нигә әрем тәме сүзләремдә, ә күзләрем нигә төссез бүген? Ал, абындым мин, тагын алдадылар. Э, ала алмыйм җаннан дошман угын. Сүзләре дә туры килә. Мин бәреп әйттем. Ә алар ничектер сөйләшәләр, мин ниткәндә Ркаил Зәйтулла белән шул Ибраһимов сөйләшәләр. Мин беләм бит, Ибрагимова Рушания апа Нурсанның укытучысы иде, ул аның мастеры. Э, ул абый беләр Нурсаныны. Э, мин әйтәм, гадел түгел. Мин әйтәм, смогу, я докажу. Шунда да русча әйттем. Татарча әйт бит инде, әдәби, татар. Марафонда. Үземнең ялгышлыкларымны сиздем мин. Мине төшереп җибәрергә. Ярар дип төшереп китеп бара идем. Син кая барасың, ди Раил Абигатауллин, шул проектның җитәкчесе, татарны үстерү фондының башлап җибәрүчесе инде. Шулай дип әйтте дә генә, мине калдырдылар. Һәм э, без дүрт кыз финалга үткән идек, бер саның бик бәләкәй бала. Шуннан соң анда тамашачылар әйттеләр, э, ни булсын дип инде, ике балага гран-при бирегез. Әйе. Ә, Болар абсолют батырга көрәшсеннәр дип инде. Мин аны чынлап торып җавабымны да бирә алдым. Э, сораулар бирделәр Нурсанага дагын балык бистәсеннән Зәлинә исемле кыз катнашкан, ул өченче урынга калды. Алар сорауларга җавап бирә алмадылар. Һәм мин алга чыктым. Ә алга чыктым, әйе, алга.
Һәм беренче урынны алдым. Әйе, абсолют батыр булып кайттым. Менә ә, әгәр дә менә шул э, алдагы сорауларга җавап биргәндә әйтеп киткән идек, иҗади әрсезлегең булмаса, Әйме? Әйе. Үз сүзеңдә тору, тора алу сәләтең булмаса, син бит беренче урын алмас идең. Кай вакыт менә бит әрсезлекнең дә файдасы тия. Тия. Мондый очракта тиде. Мондый очракта син чыннан да җиңүче. Әйе. Мин
теге талап алдым дип әйтмим, бу гаделлек. Мин шунда беренче тапкыр гаделлекнең тантана иткәнен күрдем. Төрле конкурслар бар. Конкурс каяндыр кемдер аша, кемнеңдер җилкәсендә утырып, шулай бит инде ул. Әйе, әйе. Менә монда гадәтлек бар икән дидем.
Яхшы.
Рәхмәт. Соңгы сорау. Артистка булудан тыш үзеңне театрда нинди һөнәрдә сынап карар идең? Минме? Мине күпләр оештыру сәләтенә Иә дип әйтәләр инде. Администратор булып карар идем теге. Алар урынында булып карыйсым килә. Аларның маңгай тире белән җыелган бүгенге көндә э, тамашачыбыз, аларның рекламалары аша, алар барып сөйләп, мин менә шулай сөйләп карап теге безнең спектакль. Миңа калса син бик оста сөйләп, Бик күп билетлар сата алыр идең. Моны эшләп карар кирәк. Кемдә булса, администратор итәсе.
Юк, әлбәттә, бу ниндидер ялган сөйләп, ул турда бармы бит сүз? Әле бит фикереңне җиткерә белергә дә кирәк. Әйе. Матур итеп сөйли белергә дә кирәк. Димәк, син үзеңә, ну, якынрак дип саныйсың. Әйе, әйе, тамашачы җыя алыр идем кебек. Артист булып җыя алмасам да, шулай сөйләп, мактап, кеше уйнаган спектакльләрне, Ә, мин анары минем бер гадәтем бар, әйтеп китәргә кирәк. Мин минем коллегаларым тудырган образларны карап, алар ничек эшләгәннәрен карап, алар өчен сөенеп белә торган бердән бер артист дип саныйм үземне. Чөнки моны башкалар да әйтә торгандыр. Мин һәрбер артист тудырган образ ул аларның балалары бит инде. Мин нык яратам балаларны. Менә ул үземнең үзем тудырам икән ул рольне. Мин дә аны аеруча бүтән төрле итеп яратам. Ә менә кеше тудырганын карап тору ул нәрсәдер инде минем өчен. Бу әлбәттә беренче чиратта синең коллегаларыңа карата хөрмәттер. Әйе. Дип уйлыйм.
Икенче яктан э, караганда күңелеңнең чисталыгыдыр, эчкерсезлеге, нәкъ тә менә э, үзеңнеке кебек мөнәсәбәт шунда ярылып ятадыр. Рәхмәт сиңа, Сиринә, рәхмәт, эчкерсез, дөрес җавапларың өчен рәхмәт. Әле моның белән генә бетмәде. Ай. Мин сиңа хәзер кыска гына әз генә сораулар әзерләдем. Һәм син аларга берничә сүз белән генә җавап бирергә тиеш. Күп сөйлим бит мин. Күп сөйләмичә генә. Мин инде э, блиц опрос дип әйткән идем. Э, Рафик абый э, Аның татарчасы бар бит, диде. Нишләп аны татарчасын әйтмисез? Шалт-шолт диде. Шалт-шолт.
Шуңа күрә мин сиңа бирәм шалт-шолт сораулар, ә син миңа шалт-шолт җаваплар. Киттек. Әгәр мин көлә башласам, туктый алмыйм.
Өйдә ашарга булмаса,
буфетта ашыйм. Су белән генә тора алам.
Кабат-кабат кабатлап торсам да, туймыйм.
Айрат белән яшәү, бәхет.
Агачлар яфрак ярмаса. Агачлар яфрак ярмаса, шул булмады бит. Яз килми. Рәхмәт әйтә белү ул. Зур бәхет.
Хатын кыз бәхетле булсын өчен. Яратырга кирәк. Миңа 50 яшь тулуга. Мин Мин халык артисты булам. Амин.
Әгәр мин депутат булсам, әгәр мин директор булсам, эш йөртә белер идем. Каршы килгән көндәшләрне теш кертә белер идем. Менә депутат булсам да шулай булыр идем. Һәм соңгы сорау. Кеше бер нигә дә карамый.
Мәхәббәтсез яшәү ярамый.
Рәхмәт сиңа, Сиринә, рәхмәт. Рәхмәт бик зур э, бу тапшыруга килгәнең өчен. Сорауларга дөрес итеп, эчкерсез итеп җавап биргәнең өчен, үзең булып калганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Һәм беләсеңме, безнең тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча тапшыруыбыз азагында. Нигә көләсең? Мин бик күп әйбер яратам. Тапшыруыбыз азагында мин э, килгән кунагыбызның нәрсә яратканын белү дәрәҗәмнән чыгып, әлбәттә, инде без бер-беребезгә бик якын кешеләр, аралашып яшибез бит инде, гастрольләрдә дә еш булабыз. Кемнең нәрсә яратканын белү дәрәҗәмнән чыгып, мин аларга бүләк бирәм. Һәм сиңа мин бүген син бик ярата торган бүләк әзерләдем. Ит!
Ул да булса ит!
Һәм мин сиңа ул бүләкне тапшырам. Әгәр дә син барлык тамашачыларның да Сиринә Мифтаховнаның Сиринә Мифтаховнаның ни яратканын күрүләрен теләсәң, әлбәттә, син аны алып, Камерага күрсәтә аласың. Әгәр дә инде син белмичә генә торсыннар әле дисәң, ул сер булып калачак.
Бу бит мин. Э, күрсәтәм, җәмәгать, күрсәтәм. Ул да булса, әйе, мин пешерергә яратам. Хамар ризыгы түгел. Э, Сөтле чәй эчәргә яратам. Һәм э, мин ярата торган, пешерергә ярата торган, аны мин иң җиңелләрдән дип саный торган әйбер. Ул мантый.

Бәлки, берничә кагыйдә, синең тормыш кагыйдәсеннән чыгып, берничә киңәшең бардыр? Киңәш бу күп инде ул. Мин аны кеше миннән сорагач, юк дип әйтә алмыйм. Ул әйбергә мин беркайчан да юк дип җавап бирә алмыйм. Мин шундый нәтиҗәгә киләм, нишләп мин кайсы бер вакытта юк дип әйтә алмыйм икән? Әрсезлек бар бит миндә, усаллыгым да бар, ә мин кешегә юк дип әйтә алмыйм. Чөнки кулымнан килә икән, мин аны ярдәм итәргә тырышам. Мин кешеләргә э, җиңел булсын өчен җиңел юллар эзләргә тырышам. Ә бүгенге көндә э, миңа дус булган кешеләр. Минем спектакльләремне күрергә теләсәгез, зинхар өчен безнең кассабыз дан билетлар алып килегез әле миннән пригласительный сорамагыз әле мин шуны әйтәсем сиринәнең туры теләге туры теләгем э, менә шул турылыгым белән бәлки хәзер күпләрне кимсетермен дәген инде ул минем ипием ул минем бүген яшәешем э, минем э, күпмедер дәрәҗәдә ыштан туздырып түгел Тырнак белән кое казып алган белемем һәм бер ай буена тырышып чыгарган, тырышып тудырган образым килсеннәр, карасыннар. Иң мөһиме, сәламәт булсыннар. Тамашачыларыбызга әйтәсе килгән теләгем, безнең белән бергә булыгыз, һәрвакыт безгә килегез. Әлмә театрын сез яшәтәсез, сезнең белән без яшибез. Тапшыруыбызга килгәнең өчен рәхмәт сиңа, Сиринә.